Ikinji dünýä söweşi wagtynda Amerika howa häkimiýetini saklamakda kösenýärdi, uly ýitgiler berýärdi. Urşa giden uçarlar yzyna gelmeýär we gymmat bahaly uçarlary, şol bir wagtyň özünde gerekli pilotlary ýitirilýärdi. Bu meseläni çözmek üçin Manhettende alymlar uly işe başlaýarlar. Fizika, himiýa diýýäkä geň migrota çykýar. Abraham Wolp, wengr statistik we matematik. Uruş uçarlary we statistikaň näme baglanyşygy bar diýip pikir etmäň. Alymlar uçarlaryň käbir böleklerini metal bile güýçlendirmek isleýärler we uçaryňam gaty ir bolmazdygyna hem üns bermeli bolýarlar. Şonuň üçin hem urşdan gelen uçarlaryň esasan nirelerine zeper ýetendigine, esasan nireleri ok degenine seredýärler. Uçarlara seredenlerinde oklaryň iň kän uçaryň arka bölegine we ýangyç ýuwulýan ýerine atylandygyny görýärler. Motoryň durýan bölegine bolsa ýekeje-de ok atylmandyr. Umuman alymlar esasy ok atylan ýerleri güýçlendirmeli diýen karara gelýärler. Ine edil şul ýerde Abraham Wolt we onuň topary Ýok, uly bir ýalňyşlyk goýberýäňiz diýýärler. Yzyna gelýän uçarlaryň nirelerine ok degenleriniň bize peýdasy ýok. Siziň görýän uçarlaryňyz yzyna gaýdyp gelen uçarlar. Iýen oklary olaryň ýere gaçmagyna sebäp bolmandyr. Ýere gaçanlara seredip bilme mümkinçiligiňiz bolsady, olaryň uly ähtimallyk bilen motor böleginden ok degendigini görerdiňiz. Şu sebäpli siz hökman olaryň iň az zeper ýeten ýerlerini güýçlendirmelisiňiz diýýärler. Olar şeýle hem edýärler. Yzyndan näme bolýar bilýäňizmi? Yzyna gaýdyp gelýän uçarlaryň sany köpelip başlaýar we Amerika bolsa howa häkimiýetini eline alyp başlaýar. We bu garaýşy bilen Wolt literatura diri galanlara köp üns berip, Şowsuzlygy uçranlaryň näme sebäp bilen uçrandyklaryna üns berilmeýän, umuman, statistika bilmezlikden orta çykýan logiki ýalňyşlygy diýip bilinýän survivorship bias, ýagny diri galan üns bermek ýalňyşyny gazandyrýar. Statistikada adam janyny halas ederim diýen ba bolsa, şu hekaýany aýdyp bilersiňiz. Elbetde, hemme wagt halas edip bilmez, ýöne statistika, umuman, sanlara nähili seretmelidigimizi we nähili okamalydygymyzy öwrenen ýagdaýymyzda durmuşymyz düýbünden üýtgäp biler. Matematiki pikirlenmek, sanlary, statistikalary dogry okamak size käbir statistika bilen berlen argumentlere nädip şübhe bilen seretmelidigini, az gorky bilen ýaşamagy, medianyň käbir ýalan habarlaryndan uzakda bolmagy öwredýär. Nädipmi? Hany geliň bile seredeliň. Sanly dogry kömek diýenimizde ýatdan üçiň ýa-da bäşiň kubuny çykarmaly ýa-da ýatdan uly bir sanyň köküni hasaplamaly diýemzok. Meselem, ýaşaýan ýurduňyzyň daşarky borjy ýüz milliard dollar bolanda munuň näme many aňlatýandygyny bilip bilmek. Sebäbi sanlar näçe ulaldykça manysyny ýitirip başlaýar we ünsümiz bölünip bilýär. Duýgularymyzy eňlip bilýäris. Meselem, bir million, bir milliard ýa-da bir trillion arasyndaky tapawut pikir edenimizden hem uly bolup bilýär. Käbir mysallar bile edeýin. Meselem, biziň bedenimizde ýüz trillion bakteriýa bar, kän dälmi? Tutuş dünýäde şu wagt jemi on kintillion töweregi mör-möjek bar. On kintillion! Hasaplamalara görä, şu wagt älemde üç ýüz sekstrillion ýyldyz bar. Näme diýmek bu? Ýöne meselem şu taýda bir. Ýüz, ýüz müň we bir millionyň deňeşdirmesini görýärsiňiz. Bir million şeýle görünýän bolsa, bir milliardy, bir trilliony bir pikir edip görüň. Ýa-da şeýle pikir edip görüň. Bir million sekunt näçeräk wagt siziň üçin? Ortaça on iki gün töwerek. Onda bir milliard sekunt näçeräk bolup biler? Bir adam bir milliard sekunt ýaşan bolup bilermi? Otuz iki ýaşan bolsa hawa, bir milliard sekunt otuz iki ýyl töwerekdir. Bir trillion sekunt näçe bolup biler? Dogulanyňyzdan bäri bir trillion sekunt ýaşan bolsaňyz, şu wagt diri bolardyňyzmy? Gynansak-da ýok. Sebäbi bir trillion sekunt, ortaça otuz iki müň ýyla ýakyn bir wagt. Ýeriň ýüzünde şu wagt ýedi milliard alty ýüz million adam bar. Biz örän, örän köpçülik we bu tötänlikleri hem düşündirýär. San artdygyça tötänleýin diýdigimiz wakalaryň bolup bilme ähtimallygy hem artýar. Muňa statistikalar uly sanlaryň kanuny diýýärler. Meselem, iki müň dokuzynjy ýylda Bolgariýada lotereýada çykan sanlar şulardy, dört, on bäş, ýigrimi üç, ýigrimi dört, otuz bäş, kyrk iki. Dört gün soňra ýene bir lotereýa boldy we çykan sanlar nämedi bilýäňizmi? dört, on bäş, ýigrimi üç, ýigrimi dört, otuz bäş, kyrk iki. Hawa, meňzeş sanlar çykdy. Uly goh boldy, üstünde uly iş açyldy. Derňew boldy. Bir galplyk bolandyr öýdülýärdi. Emma ýokdy. Bir matematik bolsa bu wakany matematik usullar bilen düşündirdi we beýle tötänlikleriň bolup durýandygyny we bütin dünýäde beýle wakalaryň bolup durmalydygyny aýtdy. Munuň uly sanlaryň kanunydygyny aýtdy. Ýöne bu bir ähtimallyk bolmagyna garamazdan, örän pes bir ähtimallyk. Meselem, bir adamyň Amerikadaky Mega Million lotereýasyny gazanma ähtimallygy üç ýüz iki millionda bir. Mysal giňräk gelip biler, üç ýüz iki million sekundam dokuz ýarym ýyla deň. Bir adamyň öňümizdäki dokuz ýarym ýyl içinde haýsy taryhda, haýsy günde, haýsy sagatda, haýsy sekundda asgyrjagyny bilip bilermisiňiz diýmek. Meselem, iki müň ýigrimi bäşinji ýyl ýigrimi üçünji maý sagat on ýedi nol nol, nol üç millisekundda ýalak. Ine, şunuň ýalak pes bir ähtimallyk, emma ähtimallyk. Ine, şunuň ýalak sanlara we ähtimallyga doly akyl ýetirdigimizde, her ýerden gelýän gorky we aladalardan ýaňa çäresiz galyp bileris. We ýene bir mysala seredeliň. Amerikada Ebola dönelme ähtimallygyňyz lotereýa utmakdan biraz beýik. Üç ýüz on millionda bir. Ölüp biläýjek iň seýrek ýollaryň biri Ebola. Geň görnüpdiler, emma bir terror hüjüminden ölme ähtimallygyňyz mundan hem pes. Iki müň on altynjy ýylda geçirilen gözlegleriň netijesinde bir terror hüjüminden aradan çykma ähtimallygyňyz üç milliard alty ýüz kyrk millionda bir. Diňe Amerikanyň içinde. Ary çekyp ölme ähtimallygyňyz mundan gaty beýik, alty millionda bir. Ýa-da basgançakdan ýykylyp ölmek ýedi ýüz sekiz müňde bir. Rak, Meselem, haýsydyr bir rak keselinde ölme ähtimallygyňyz bäş ýüz otuz sekizde bir. Ýagny sanlar ähtimallylyk dogry kolonda esasy nämeler üns bermelidigimizi anyklap bileris we jemgyýete hem dogry ýol görkezip bileris. Käbir terror hüjümlerinden ýa-da kän ýaýramada kaýsydyr bir keselden ölme ähtimallygyny ýatladyp, boş gorky salýanlara üns bermäň. Gaty uly risk bolan rak ýa-da ýürek ýetmezçiliklerine garşy sport ile meşgullanmany, saglyklly iýip-içmäni öwütläp bileris we döwletler hem bu ugurda hereket edip biler. Bolýar, uly sanlaryň we kiçi ähtimallyklaryň bizi näderejede ýalňyşdyryp biljekdiklerini gördük. Indi bu uly sanlar kanuny bilen ähtimallygyň bilelikde nädip ulalýandygyny göreliň. Meselem bir zary yzly-yzyna atalyň. Bir, iki, üç, dört, bäş we alty sanlarynyň gelme ähtimallygy deňdir. Netije şunuň ýalak bolar. Ýagny bir zary näçe köp atdygyňyzça gelen sanlaryň ortalamasy üç ýarym bolar. we näçe köp zyňdygyňyzça ortalama şonça ýakynlaşarsyňyz. Meselem şu grafa serediň. Başdaky zyňylan zarlaryň ortalamasy örän tolkunly. Emma uly sanlar kanunynda aýdylyşy ýalak iş näçe köpedildikçe ýa-da näçe köp zar zyňdygymyzça ortalama garaşylan netije bolan üç ýaryma deňlenýär. Näçe köp zyňdygyňyzça şonça ortalama gönlenýär. ýa-da bir teňňäni yzly yzyna zyňanymyzda sanly tarapynyň iki üç gezek yzly yzyna gelme ähtimallygy bar. Emma ýüz gezek, müň gezek zyňanymyzdan soň teňňäniň sanly ýa-da suratly tarapynyň ortalamasy ýüzde ellä gitdikçe ýakynlaşýar. Ýagny bu tarapdanam uly sanlar kanuny gaty wajyp. Ýagny tötänleýin bolan wakalardan kararly, dogry, uzyn wagtlyk netijeler alynjakdygyny garantiýa edýär. Meselem bir kazino bir amerikan rulet aýlawyndan pul ýitirip biler. Emma müňlerçe aýlawlap oýnalýan puluň ýüzde bäş bütin ondan üçe ýakynyny hökmany ýagdaýda utar. O-da minimumy. Bir gezek utan oýunçy kassa üçin problema däldir. Uzyn wagtlykda kassa elmydama utýandyr. Ine şul garaýşy durmuşymyzyň hemme böleginde ulanyp bileris. Elbetde, gidip-gel ýadoýnaň diýemzok. Bir gezek edip biraz synanyşyp taşlanan işleriň maksatlaryň ugruna bolmagy eýýämden bolmajak bir pes ähtimallyk diýýäris. Siz näçe aýaga aldygyňyzça, täzeden synanyşdygyňyzça üstünlik ähtimallygyňyz hem şonça artýar. Diňe bu-da däl, ýaňy aýdyşymyz ýalyk statistika gorkylygyňyzy ýeňmegiňize ýa-da size aýdylýan ýalanlary aňsat anyklamagyňyza hem kömek edip biler. Sanlara dogry seredeniňizde, ähtimallyklary dogry hasapladygyňyzda, özüňize bolan ynam bilen takyk, dogry kararlary alýandygyňyzy hem görersiňiz. Haýsy riskleri alyp, haýsy riskleri almaly däldigiňizi, dünýäde bolup geçýän wakalara nädip seret,